Ix-xemx sajfija.
Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Issa li żmien il-mard beda jgħolli rasu, għażilna li nitkellmu ftit dwar espressjoni u kelma li faċilment nistgħu norbtuhom mat-tema tas-saħħa tal-bniedem u l-mard. Fl-ewwel parti tal-programm, William Zammit se jkellimna dwar l-espressjoni bħat-tiġieġ tal-furmarija, waqt li fit-tieni parti tal-programm Mark Vella se jkellimna dwar il-kelma fintusa. Mal-ewwel daqqa t'għajn, jekk qatt ma smajtuha, jirnexxielkom tiddeċifraw xi tfisser il-kelma furmarija? Kif se nisimgħu dalwaqt, din il-kelma hija korruzzjoni ta' kelma itwal li l-Maltin rawha twila u ddeċidew li jqassruha biex ikunu jistgħu jlissnuha aħjar. Dal-fenomenu komuni ħafna f'ilsienna, speċjalment fi żmien meta l-Maltin ta' dari b'livell baxx t'edukazzjoni ma kinux daqshekk kompatibbli ma' kliem twil u tqil u allura kienu jaqilbuh kif kien jidhrilhom huma. U s-sabiħa tafu x'inhi? Li kliem bħal dan jispiċċa jindara, jintuża u jsib triqtu fil-lingwa daqslikieku ma jkun hemm ebda żball fih. Għalissa imma se nħallukom ftit bil-kurżità u niskopru aktar dwar it-tifsira u dwar l-etimoloġija tal-kelma fintusa minn hawn u ftit ieħor. Bħalma nħobbu nagħmlu fil-programm Etimoloġija, ma jistax jonqos li llum ukoll naqsmu magħkom xi espressjonijiet marbutin mal-mard. Minħabba li l-mard nassoċjawh mad-djufija jew ma' xi nuqqas, spiss nispiċċaw nagħmlu konnessjoni ma' dan il-fatt. Tisma' lil min jgħid li għal dak it-tali, in-nisa huma l-marda tiegħu. Jiġifieri, ma jkunx jista' jara mara li ma jkunx irid iħares u forsi jiffantasizza dwarha wkoll. Ngħidu wkoll li kulħadd b'xi marda, jiġifieri kulħadd għandu d-djufijiet tiegħu. b'mod aktar intens, anke jekk qed nitkellmu fuq il-poliitka, tisma' lil min jgħid li aġir skorrett, ngħidu aħna l-korruzzjoni jew il-klijenteliżmu, saru l-akbar marda tal-pajjiż. Meta din il-marda metaforika mbagħad tkompli tintensifika, ngħidu li l-marda daħlet 'il ġewwa u la tkun infiltrat, mhux faċli ssib fejqan għaliha. Żgur li smajna wkoll l-idjoma marid mejjet, għal xi ħadd li jkun ma jiflaħx sew, u bilkemm ikun jiflaħ iqum minn sodtu. Tifsira oħra mifruxa fuq fommna, marbuta mal-idea tal-mard, hija meta wieħed iqabbi żomlok u ma tkunx tifilħu aktar. F'dan il-każ ngħidu li jkun mardek tisimgħu jredden jew ikun mardek tisimgħu jiftaħar. Ħa nieqfu ftit hawn għalissa u mmorru nisimgħu l-ewwel rokna tal-programm u niskopru ftit daw it-tiġieġ tal-Fur Marija għal xiex qed jirreferu.
L-espressjoni it-tiġieġ tal-furmarija biex naturalment wieħed jifhem eżatt fuq x'qed nitħaddu hawnhekk il-kelma ċavetta nsejħilha hekk hija appuntu il-furmarija. X'kienet il-furmarija? Il-furmarija mhi xejn ħlief taqsira ta' binja importanti f'Malta, ta' istituzzjoni importanti f'Malta li kienet is-Sakra Infermerija. Sagra Infermerija, fe infermerija huwa sptar, Sagra il għaliex kien l-isptar tal-Ordni ta' San Ġwan. Ma ninsewx, il-Kavallieri bdew bħala ordni ospidalier. Żmien wara saru ordni ospidalier u militari, imma il-funzjoni oriġinali tagħhom kienet l-isptar. Allura qegħdin fl-Art Imqaddsa, għandhom l-isptar fejn jilqgħu l-pellegrini, fejn jieħdu sib il-morda, eċċetera. Kull fejn marru wara l-Art Imqaddsa, jekk kienu Rodi, jekk kienu Malta, waħda mill-ewwel affarijiet li kienu jagħmlu kien appuntu illi jistabilixxu l-isptar. Huma r-rwol oriġinali tagħhom qatt ma nsewh. E, Malta allura għandek l-infermerija tal-ordni il-birgu, illi meta mbagħad telqu mill-Birgu sar monasteru. Meta bdiet il-Belt Valletta mbagħad għandek wieħed mill-iktar binjiet impressjonanti ehm, appuntu s-Sagra Infermerija, ehm, bini enormi fi żmielu kienet meqjusa bħala waħda mill-itwal swali li kellek fl-Ewropa. Ehm, sptar famuż, sptar impressjonanti, sptar magħruf għal kura tiegħu, għal kumdita tiegħu, eccetera. Kif jitlu l-annimali, sa kif jitlu it-tiġieġ f'din l-espressjoni partikolari. Naturalment, jekk inti għandek sptar, inti għandek il-pazjenti, qed nitkellmu fuq sptar kbir, sptar ta' mijiet, ta' pazjenti ta' kull klassi soċjali. Ġifieri inti kellek il-pjan is-sotterran għall-iskjavi, l-aħjar partijiet tal-isptar għall-kavallieri, partijiet oħlajn għal Maltin jew barranin illi jkunu jkunu Malta bżonn ta' sptar. Jiġifieri l-isptar kien jilqa' lil kulħadd ħa ngħidu hekk, fejn jidħlu l-irġiel għax imbagħad għan-nisa kellek sptar ieħor il-każetta kienu jgħidulu. Imma fejn jidħlu l-irġiel allura għandek kull strata soċjali. Naturalment għandek istituzzjoni kbira, istituzzjoni ta' mijiet ta' nies, dan nies trid titmagħhom. l-annimali dak iż-żmien l-ikel kien ħafna iktar, kif taqbad tgħid, ħafna iktar forsi naturali milli niklu llum, illum meta niklu tiġieġa mmorru l-ħanut nixtruha ffriżata, ġieli noħduha d-dar u nħalluha ffriżata, mbagħad wara żmien eċċetera. Dak iż-żmien le. Jiġifieri dak iż-żmien binja, istituzzjoni kbira bħalma kienet is-Sagra Infermerija kien ikollha areas fiha fejn appuntu jinżammu Dawn l-annimali illi mbagħad jinqatlu biex jiġu mitmugħa il-pazjenti. Fosthom it-tiġieħ dejjem kienet meqjusa bħala ikel tajjeb, ikel sustanzjuż, speċjalment fejn jidħlu pazjenti fi sptar, u allura għandek daw it-tiġieġ fil-furmarija, kif qassarniha aħna l-Maltin minn sagra infermerija qassarniha għal furmarija u bdejna napplikawha għal prattikament kull sptar li beda jiftaħ wara s-sagra infermerija mbagħad. Allura inti għandek it-tiġieġ tal-furmerija, dal-povri kreaturi li qegħdin hemmhekk jistennew sakemm tasal is-sija tagħhom biex jinqatlu u jissajru għal pazjenti. Iġri il-bniedem illi jisma għandek ehm, jissa xabla mdendla fuq rasek inti, eh? aħjar tlesti ruħek illa li xid-daqqa tijak probabbilment musseddu ma tasal bħat tiġiġa tal-furmarija. Għalissa edha tgawdi, għalissa edha ħajja, għalissa qed jitimawa, fiftit żmien ieħor minn flok it-tiġiġa tiġi mitmuwa, It-tiġieġa appuntu se ssir ikel għall-pazjenti li jkun hemm appuntu fis-Sagra Infermerija fil-Furmarija.
U wara li smajna li l-kelma Furmarija mhi xejn ħlief korruzzjoni ta' Sagra Infermerija, issa wasal il-mument li nitkellmu fuq kelma oħra assoċjata mal-mard. Din hija l-kelma fintusa. Illum, Qajl għadna nafu xi tfisser il-kelma fintusa, għaliex il-poplu Malti mhux biss ma baqax daqstant superstizzjuż, imma wkoll eduka lilu nnifsu u skopra li ċerti tradizzjonijiet aktar kienu bbażati fuq is-superstizzjoni milli fuq ix-xjenza. Għal min qatt ma sema' b'din il-kelma, il-fintusa kienet tip ta' tazza msaħħna minn ġewwa. li teħel mal-parti tal-ġisem li fiha jkollok xi mard, ngħidu aħna fuq id-dahar, fuq iż-żaqq, jew fuq id-driegħ. U hekk kif din it-tazza teħel mal-ġisem, l-arja ta' ġo fiha toħroġ ftit 'il barra u l-ġilda tinġibed lejn it-tazza. B'hekk, b'mod superstizzjuż, kienu jemmnu li l-mard ikun qed jinġibed u jinħareġ 'il barra mill-ġisem. Ommijietna u missirijietna kienu jużaw il-fintusa għal diversi mard, bl-aktar popolari kienu għal meta xi ħadd jaqbdu riħ jew inkella jkollu xi wġigħ fil-muskoli. Fil-Malti, flimkien mal-espressjonijiet idiomatiċi, insibu wkoll il-qwiel marbutin mal-mard u mas-saħħa tal-bniedem. M'għandniex xi ngħidu, għal niesna, il-fintusa mhux dejjem kienet taħdem, u allura kien ikollhom jirrikorru għal għand it-tabib biex ifejjaqhom mill-marda tagħhom. It-tabib miskin ilaqqatha fil-qwiel tagħna, kemm għax jieħu bil-għoli, kif ukoll għax nassoċjawh mal-mard. Hawn l-ħelu li nistgħu insemmu hu aħjar tħallas lill-furnar milli lit-tabib, jiġifieri jkun aħjar għall-pazjent li jonfoq flusu fl-ikel milli biex imur għand it-tabib. It-tabib jerġa' jissemma fil-qawl aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Dan ifisser li meta aħna nkunu f'saħħitna u bla inkwiet hemm ċans inkunu f'aptitna. Varjant ta' dan il-qawl huwa aħjar f'aptitek inkella b'tabibek. Minkejja l-kontribuzzjwi tat-tabib, fejn jidħol mard dejjem irridu nagħtu ż-żmien biex infiequ. Dan il-fattur huwa rifless tajjeb ħafna fil-qwiel, il-mard jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Jiġifieri l-bniedem malajr jimrad, imma jdum biex jerġa' jikseb saħħtu lura. Ngħidu wkoll li s-saħħa tkun taf kemm tiswa meta titlifha, jiġifieri l-bniedem għandu jibża' l-saħħtu għax għad jasal mument meta titilqu. L-aħħar qawl li nixtiequ naqsmu magħkom għal-lum huwa mard il-kobor m'hemmx duwa għalih. Dal-qawl jiġbdilna ftit l-attenzjoni li minkejja l-isforzi li wieħed jista' jagħmel, ix-xjuħija ma titfejjaq b'xejn. Imxu nisimgħu l-aħħar rokna tal-programm tal-lum u naraw Mark Vella x'għandu x'jgħidilna. X'sajfija laqgħet mgħodd għal-għabieb.
Fintuża kelma interessanti ħafna għaliex hija kelma li ftit li xejn użaw. Naħseb jiena ftit nisimgħu użata. Immija ħaġa li għadna nsibuha fil-ħajja tal-lum, speċjalment fil-mediċina Ċiniża. Fintuża l-ewwel hija sucker bl-Ingliż, ġifieri xi ħaġa li tiġbed l-arja. U fil-mediċina Ċiniża, kemm-il darba fl-akupuntura, per eżempju, jitfgħulek isu tazza bil-maqlub li biha suppost dit-tazza teħillek mal-ġilda u tiġbidlek dak li konna ngħidu fl-antik, ir-riħ li jkollok, jiġifieri l-kundizzjoni li jkollok tiġbidilek. Kemm-il darba kienet tkun tazza bħal li kieku msaħħna, imwaħħla mal-ġilda u dina tiġbidlek saker terdalek, u tneħħilek il-marda li jkollok. U n-nisel tagħha f'intuża ġej l-ewwel nett mill-idea ta' vento, riħ. Sewwa? U bit-Taljan hija ventosa. Sewwa, anki is-saker hija ventosa. Xi dan għandek riħ bħallikieku li jiġbidlek u jixroblok. Dina kienet tintuża anki fil-mediċina tradizzjonali Maltija, ġifieri meta ngħidu Ċiniża, Maltija, dawn għandhom x'jaqsmu mal-mediċina tradizzjonali, tintuża biex tiġbidlek il-mard minn fuqek u jien naħseb ukoll tista' tkun kelma alternattiva anki għal meta nużaw sucker bl-Ingliż meta jkollok dak l-apparat, dak l-oġġett li inti twaħħal u jibqa' mwaħħal ma' superfiċi, ma' ħajt pereżempju jew ma' wiċċ partikolari, D Qed jagħmel il-funzjoni tal-fintuża. Anki bl-Ingliż għandek il-kelma ventouse li b'xi mod jew ieħor hija mill-istess oriġini. Ġifieri il-fintuża hija kelma antika ħafna li m'għadhiex tintuża iżda għandha l-potenzjal ukoll li tiddeskrivi kunċett modern, kunċett tekniku iktar modern u li dil-kelma tista' faċilment terġa' tieħu l-ħajja.